Куҫӑрӑмне ҫакӑн пек ӳкерчӗк кӑларса тӑратӑр. Пӑлхав вӑл епле вӗҫленни пӗтӗмпех сирӗн аллӑрта. Ҫӗршыв ӑршипене эсир суйласа илетӗр. Ҫапла, эсир пӗр-пӗр ҫӗршыв ертӳҫи. Ҫак ҫӗршывра тӑтӑшах ҫын йӗркине пӑсаҫҫӗ, ӗҫсӗрлӗхпе коррупци, хак ӳссех пырать. Пӗррехинче тӗп хула лапамне пинне яхӑн ҫын демонстрацие тухать, вӗсем пурте чатма ҫук йывӑр пурнӑҫа хирӗҫ. Эсир тем влаҫа хирӗҫле парти ертӳҫине парса вӗҫекпе тарӑттӑр та ӗмӗрӗре швеци альптӑвӗсем ҫинчи вилӑра пурӑнса ирттерӗттӗр. Е халӑха резина пулисемпе пеме хушӑттӑр. Ҫапла, эсир резина пулисене суйласа илетӗр эппин. Ҫак самантра ютубра сирӗн ҫар хӑвӑр ҫыннӑрсене пени пирки ролик вырнаҫтараҫҫӗ. Ҫӗршыв вит патшалӑх хаҫатҫисемпе тулать, тӗп тӳремре вара вунӑ пинлӗ демонстраци пухӑнать. Вӗсем сире влаҫа урӑх ҫынна пама хистеҫҫӗ. Эсир вӗсем мӗн ыйтнине пурнӑҫлатӑр е вӗҫекпе Альп тӑвӗсем ҫинчи вилӑна вӗҫетӗр. Тен, тӗнчепе никам та ан ҫыхӑнайтӑр тесе интернета касатӑр, комендант сехечӗ кӗртетӗр е салтаксен ҫӑм пульпах пеме хушатӑр. Ой, интернетсӗр хӑварни, комендант сехечӗ, пулӗ шӑхӑрни сирӗн шутпа чи тӗрӗс йышӑну-и? Ӑнсӑртран эсир чӳречерен ҫирӗм пилӗк пине яхӑн демонстрант куратӑр. Хӑш-пӗр салтак пӑшалне пӑрахса пӑлхаҫӑсен ҫумне куҫнӑ, банкри укҫӑра шӑнтса хунӑ. Эсир влаҫа урӑх ҫынна хӑварса ӗҫлетсе лӗптӑвӗсем ҫине вӗҫӗттӗр. Тен, тӑшманӑр ҫӑварне хупласа, тем вӑхӑтран ӗҫрен тухма сӑмах парса пӑлхава хирӗҫ хӑвӑрпа пӗрле каварлӑ ҫынсене тӗвӗсемпе урама кӑларса ярӑттӑр. Унтан прессӑна тӑшманӑр галлюцинацилентерекен кофешн тесе пӗлтеретӗр. Аха, апла пулсан эсир сӑмах панишӗн, тӗвесемшӗн тата галлюциногеншӗн. Анчах та урамра ҫӗр пинрен тӑракан пӑлхав рейсӗ тӑрать. Пӑлхавҫӑсем пӗр хула хыҫҫӑн те пӗрне йышнаҫҫӗ, унсӑр пуҫне эсир Венесуэлӑна тарнӑ текен сӑмах ҫӳрет. Эсир чӑннипех ҫӗршыва пӑрахма шутлатӑр-и, салтакӑрсене ҫапӑҫӑва кӑларса яратӑр. Унтан тӗлӗнтермӗш ҫӗлӗкпе, сунчӑкпа, телевидени ҫине тухатӑр та эсир халь те ҫӗршывра иккенне ӗнентерме тӑрӑшатӑр. Ҫӗршыври пурнӑҫ ытлара граждан вӑрҫине аса илтерет, урамра юн юхать, ют ҫӗршывсем сире хирӗҫ дипломати ҫыхӑнӑвне йӗркелеҫҫӗ. Тӗнче шайӗнчи тӗрлӗ пӗрлешӳ сире хӗҫ-пӑшалпах тапӑнать. Тен, пӗр-пӗр ҫӗршыв чикки сирӗншӗн уҫӑ тесе унта тарма шутлатӑр? Е? Тата мӗн тума пултаратӑр вара эсир халь?